Hei hei kawr tha kan kal a a kawr tha thlalak tak chu rawn lak pawh ka tum a ni lo a hei kuhva tam hi kuhva hi he lai hian lo tam nasa em em mai kawr tha tlang dawng ah hian chumi thla chu rawn lak ka tum a hi nia ih kan thlang lampang hi ni saw rawn sa deuh hlek a a fiah a lang fiah theih emaw chu ka hre lo va kan en chin anga. hei chaw kuhva hi a puitling puitling tan tih ah hian tih hian a lo tam nasa khawp mai a hei hi a ui awm tak zet a ni huan neitu tan chuan a rilru nat thlak dawn hian ka hre khawp a huan lo nei ve lo bul tan ve nih chuan-- tikhian a zika bul a a zikah hian an tam a hihi eng nge chhan tih saw a huan saw lampang phei zawng zawng te pawh saw hetiang deuh vek hian a awm a chu chu kan hmu thiam ang emaw chu tichuan hetiang hi tam tak a awm a ni hemi kawr kawr thah ahh tuidam tih bawr chho velah hian amarawhchu chu zamuang lampang saw eng nge an ka hre lova kan kal hnai deuh chin anga. tikhian a kung hi a ria a zikah khian tikhian a bul tawp tawp mai khu hetiang khi a nia a kut hna thawk tute thawh rim rah hetiang kum tam tak an lo enkawl ve dawn an lo enkawl tawh dawn tih hi chiang reng mai se heng ang tiat ni tur hi chuan a lo berah. kum sarih kum riat bawr vel a nih ang a i ni chumi hnua tichuan khua zik a bur fer fur mai a a rilru nat thlak dawn khawp mai sawrkar lam atang hian tih ngaih mithiam zawk te pawh hian tih ngaihna an hrilo nge ni heta pawh i enfiah theih a tha a khawthlang ram hi ka sawi tak ang khan agricultural land tha lutuk a ni a. ihh hmun pin mai ah hian thlai tan hian that duh loh na awm lo ni heng te pawh hi han thlir ula saw a piah mual zawng zawng saw kuhva vek in a khat a ni tin kan tlan pel tak ah sawn kuhva kawng sir dung tluan mai in kuhva kung a tlar a thla deuh thaw tawh a tiang chuan kuhva hi a mual a mual hian a inzawm put mai a chutiang chuan-- Helamah hian kuhva hi bei nasa a ni hei khi a ni a gangkhu hunah maw hian tui khuah te an siam a eh huan thlam te an ruahman a tiang chuan hei hi tui kham khawp ni kum lama ruah tui tlak lem vang khan an tui kham khawp hmu lo nge ni anga a tam hri ve hrim hrim hi a awm tih pawh hi-- zirchian a tul tak zet a ni tih laia kha kan sawi duh a tichuan kawng dung hi kan rawn la lem lova amaherawhchu chu saw lampang hei zawl nuam lamah kan chhuk thla dawn leh kan zuk kan chhuk thla leh tawh dawn a tah chuan ka rawn la thlang a a thei ang angin hemi reng dil leh zamuang inkar te tunah hian kawr thah leh zamuang inkar ah-- kan awm mek a, heng kuhva tam vel thla hi lak ka duh avang leh hetianga document atana dah that atana ka duh vang hian a tam ta tam zualna hmun deuh kawng atanga lak rem thla han lak rem tur ni si kha kan melh phei a, tah hian a lo awm a, tah chuan kan han in kan han ding a tih hian kan rawn la ta a ni a, hriat kan hriat theuh angin kawr thah chu Pu Laltanpuia Tochhawng Zaithiam te khua kha a ni a a khua chhung vel eh kan rawn la lem lo va tin kawng laka kuhva tam vel ah hi kan rawn lak duh avang khan tichuan kawng lak ah kuhva kan beih nasat zia leh khawthlang ina hei hi kut hnathawk tu ten a kan lo inngahna leh sum tam tak leh hun leh tha tam tak kan lo siam ral ve tawh na a ni zia te hi rawn tan lan ka duh a chu chu ih a theih ang ang in heng a tam te pawh hi eng vang a tam nge nih tih te pawh hi zir chian theih ni se la chu a lawmawm ngawt ang tih te pawh kha Kan rawn sawi a, in hmu thei ngem ka hrelo, khi ni khi sa khawp mai a, khu lampang te pawh khu khu a zika bul fer fur mai a ni, chutiang chu tuna a dinhmun a ni, tichuan eh tihian kan tlan thlang a, tlan thlak pahin kawng a rem lai lai, eh kuhva kung, kuhva an beih nasat zia leh kuhva khawpui ni tur khawpa tuna a inpuahchah mek dan kan rawn tarlang thla zel dawn nia. aw khawthlang kawng hi helam hachek tlang dawng kawng hi umm hachek tlang dawng kawng hi a nuam khawp mai a ti hian a rit thla par par mai a metal rod a ni a ih kawr tha tanga zawl nuam te darkar chan ve a kan tlan thleng mai a tikhan duh duih in kan han leng zung zung thei a ni. he lam tlang dung kawng hrim hrim hi a nuam em em mai a ni tihian reng dil kan thleng dawn hnai tawh a amarawhchu chu reng dil khaw chhung vel kha chu kawng dung chauh bak kha chu lak leh thei a nih dawn lo ka rawn la lo a kuhva laia kha kan focus deuh reuh a tun tum bikah hi chuan reng dil leh kawr thah inkar. Chuan aw aw reng dil leh kawr thah inkar reng dil leh zamuang inkar tih ang chi te tin zamuang leh zawl nuam inkar ah te pawh kuhva hi an phun khat thla deuh thut a ni a tian reng dil kan thleng dawn a a khaw chhung tak hi chu kan rawn la dawn lo hei reng dil ah pawh heng lai-- Gofa hi kawng chhung lah hian a lo awm deuh vek a ni tih lai ah kha a kan sawi leh duh a amaherawhchu chu a tam hri in a man tlat mai a chu lai ah chuan buai pui tham a ni a amaherawhchu chu reng dil tak hi chu hei hing lai a chhak lam mi te pawh khi a tam hmuh tur a awm lo thung a hei hi kawng hru lah hian tam a awm lo nge ni a hmun thenkhatah chuan a tam te pawh a lo awm mai thei a chu lai ah chu-- Ngaihven deuh tui hniang hna ran hmuh loh vang nge anianga a tam hri ve hrim hrim tih te pawh hi ehh zir chian a tul tak zet a ni tih lai ah kha tun tum a mi tun tum kan topic deuh bik a ni a tichuan khutah reng dil hi kan han tlan pel anga chumi hnua chuan kan rawn chhun zawm leh dawn nia. aw tihian reng dil leh zamuang inkar ah kan tlan a hei kan sir zawng zawng hi kan hmuh hian kuva an tlar phei a henglam kuva hi chu a tha khawp mai a tam ve lem lo a helai ah hi chuan ehh reng dil thlen hma kawr thah ram chin deuh kha emaw ni a tam hi heng pang zamuang lamah hi chuan a tam-- lem lo a ti hian zamuang kan lut dawn hnai a kawng dung tluan hian kuhva hi phun phei bawk a ni a phun theih na piang ah hi chuan hmm thing lai te pawh kuhva an par tan tawh a heng lam chu kuhva an bei nasa. Nakin hlawkah phei chuan ufa tam nasa dawn ni khulai hi ka han ding chhin lawk ang a a tam a awm em tih ka han en chhin lawk khung lai ku va khaw tam hmel mang a awm em a khaw chuan a tam a tam awm ang hi a awm lo a ni saw sawnglai zawng zawng pawh saw ku va awm a nia hmaruchu a kung hi henglam kuva hi a zen khawp mai a eng a tinge an ni chian nia kung hi sang-- Hung upa tawh a niang, hung kung upa khu chu eng nge a hnah pawh khi lian tawh lo, chung lamah pawh a zuih hnah pawh zar pharh deuh deuh in a awm tawh lo a ni. Chuan engpawh ni se a tian tlan tlan leh zel ila. hmun phiah hi a tam khawp mai a marul chu hei kawng sir tawn tawn ah hian ruahtuia a tla tawh a tunah hi chuan a keh a tlak tawh lo ang a hmun phiah hle mai kawng sirah te pawh hian a awm a. heng hi zamuang kan thleng phei dawn hnaia tiang kawng dawng ah kuh va hekte pawh hi kung a upa tawh anih hi kung upa hi kung lampang a a leh lampang hi zui in a ria sang em em mai bawk a ni mi chhin kha lo ni leh phawt se a zawm zawm zawm nuam leh zamuang inkara mi kan rawn la leh dawn nia. aw tihian zamuang kan thleng dawn a zamuang khaw chhung hi a rawn la tlang ve hrim hrim chin ange chin han reng dil kha kan cut ta daih a kan rawn la tlang lova zamuang hi kova hi a kova a lar hmasa an ni a khaw thlangah chuan. kuhva bei hmasa ni hian kuhva hi an ngah khawp mai a hei naupang an lo infiam a nih hi kawng dungah he ar ar no hruai arpui no hruai kawng dunga naupang infiam an tam. Fimkhur a ngai motor khalh pawh mi tihpalh hi hlauhawm em em mai a motor khalh hi chuan khawchhungah hi chuan fimkhur khalh chak loh hi ngai a ni. Zamuang hi a khaw dawng hi a khaw hi lian ang renga khaw dawng pawhin a sei hei hian an community hall a ni tawh saw. kan vei lampang tlanga tuna kan tlan pel chiah kha. Ai vel chu motor a tam, an lo inhung thleh thluah mai. hian zamuang khaw chhungah kan la tlan zel a ni zawl nuam hi tuna kan awmna tang hrang tak hian kilometre sawm pakhat-- In leh lo pawh hi tha tak tak hi a ding a kan vei lamah te pawh hian concrete in an rel khep khawp dawn a ni hengte hian thawrah kuhva tanga-- an kut hna thawh rah an tel atanga an din chhoh a nia helai hi Bairabi za ah Bairabi Zammuang Bairabi Zammuang to Bairabi road peng kha nia saw lai saw chuan he ni chu Zawlnuam ram Zawlnuam lamah hian helamah hian kan tlan thla dawn a ni aw tihian Zammuang kha kan per thla a daih a kan per thla daih tawh a tichuan eng nge.

chuan an ti tha thei mai tur a ngai ang chuan zamuang kan pel thla a heng lai ram ehh zawng zawng ti mai ang ram thla pawh hi zawl nuam leh zamuang in kar hi kuh va hmun tho a ni kuh va hi a tam khawp a. hei tlai lampang tawh ania hei ho motor lian pui pui ho hi pipe phur pipe ah hian gas pipe line phur leh balu lang kaih balu la hi an tam em em a ni chin a kan tawh zawh chiah pawh kha lang kaih balu la. an bia. Englai te hi kawng khawk hi awm ve nual tawh a. Bakah hi chuan maintenance hun lai tak a ni kan la thla ve leh hrim hrim ang a he lam thla hi. Hau chu kum thum kum li kum thum kum hnih kum kum hnih vel nia kum hnih kum thum vel chuan kan kan vei lampang zawng zawng a ni saw kuhva vek saww tah a mual a mual in kuhva-- a ni kan vei lampang ka tia kan ding lampang zawk kan ding lampang zawng zawng hi tlûva a ni vek bawk a ni boruak a nuam ta tlai lampang a ni tlemin a zia ta deuh e amarawhchu chu tlang ram pang boruak aṭanga chhawk tlak chuan a lu viau tho mai tihian kan hmun forest area kan lut fel chiah tihna a ni. zamuang leh zawlnuam khi lam a chak lampang kha kawrthah forest area a ni hei lampang chin tuna kan tlan pelh chin chiah hi khan hun forest area chin a ni ta a ni hei hi langkaih group yma titesina group yma leh langkaih group yma inrihna ramri a ni tichuan-- heng lai vel hi teak hi plantation hi ala awm a zawk a forest plantation te a lai thlah khuan plantation hi kawng leh lama ngaihtuah chuan a hral an hral ral hei thei bawk si lo a heng lai ram tan hi chuan hnawk sak hi a tling ve heti hian ram lum a nia teak a ni bawk sia ti hian an hna tlak awla. Boruak hi a ti dai lutuk si lo a tik hian lei tha heh ang reng si a, chu chu a tih rilral hleih theih bawk si lo a, tihian ram zau tak tak hi kawng dung thla hi a awh a, a buai thlak khawp mai, heng lai te pawh hi. forest plantation thla a ni leh a ti hian kan hmun leh zawlnawm leh kan hmun inkarah pawh tam em em mai a plantation hi teak forest forest department heng te hian khua ti lum zual nge ni thing dang ramba remaw kuhva emaw te ni sela chu-- Boruak hi chu a tih zia awm deuh hi chu a beisei awm. An hlan chho zel chin ang a. Kawng tung thla zawng zawng a hi. Kawng hi nuam a nuam thla em em mai ni. Sawi tawh ang khan. forest plantation in a tawn tawn hi a luh a bik kan hmu thla leh zut zut hrih ni hi mimal ram chin ang zel ah chuan kuva in a rawn hlawh khat ang a heta hei forest environment and forest vek a ni a. TNF tih lah hi upa tawh a tha tawh heng plantation ho hi kum engzat nge anih tawh ngawh kum sawmli kum sawmli kum sawm nga vel ni tawh anga umm chutiang vel chu a ding tawh a ni. engtikah a tak hralh ral deuh hralh ve dawn emaw a tih a ril pawh a lian tha tawh heng ho hi chu kung upa tawh a nia. Tikhan khi kan veilam pang thei a mimal ram a nia kuva in a lo ding khat leh vek. tawh a, a thei na na hi chuan pu vak pu va hi an buaipui nasa a ni, khawthlang lamah hi chuan nakin lawkah tunah pawh an hausak pui nasa tawh a, nakin lawkah hausak pui hi an tam leh zual dawn. Chang hian zawl nuam kilometer anga a ni kan inkhalh chak lutuk lo va. Aw kan hma lo lang chin te hei hupa hmun vek hring dup mai a ni a mual a mual in. te pawh hi huhva tam tur u an tha em em hlawm leh nghal a hring duah hluah mai a ni. in burai lui kan thleng atah khuan gas pipe line fit ho kha an in khuar a ni aw khawkhawh an in khuar na hmun a nia chaw an hman rawh hrang hrang nen. J C B crane tih te tin an pipe te dah rem rum mai a ni helai ah hian chuan he lampang hi p h i hei hi p h i tanky a mi umm khu ho eng tui nge an lak le p h i tanky a ni ti khan kan la sawi leh ta viau mai aw tihian zawl nuam kan thleng. Saw zawlnuam i lo thleng ta tih a intar a, zawlnuam kan thleng thla dawn. An ni ah ka rawn ka lak in ka la fuh hlei thei lo a. Zawlnuam khawchhung hi kan rawn la tlang par ang. te hian ihh motor kawngpui dung chin chu zo nuam vuam pawh kuhva an pe nasa dawn a ni an ching nasa dawn a ni heng lai atawn tir zawng zawng atang hian kuhva aw a lang lo lamah a tam bawk si heng lai atawn tir zawng zawng ah kuhva. an dah bawk a nakin lawk a kuhva ah hian sum hun la tel hnem dawn ni zawng awm pawh hei kuhva vek ang lai tawn tirh a lang phak loh chinah hian tam em em bawk. he petrol pump a ni thei sa.

Kha chu a va pah thelh thelh ve a helai hi ehh tourist lodge . a ni zawlnawm tourist la chu motor chhia hei hi balu phur tho a nih ka. I zonun ve ang an tia he lai ton tir hi chinak chin ami kan kal khawh in awm tan tirna atang khan ni chu. Hengah mi khan hmun rawt a nia sawn awmsa vengpui leh lampang kha Lawngki Chiara kan tih thin kha hemi rawt kha nia hemi chu Borei lama kan nih vang in khan hmun rawtah hian kan tlan thla zel dawn a ni helai te hi a vairam-- vai ram ruih mai se lai hi hei leh lamah tuikhuah nen vai rama ang hi ni thin helai rawn lut thleng hi chuan rawn hluh tirh hian a phai ruih tawh mai a ni.

DAO thutmawlh a nia a DAO ka tih SDAO sub division a lang a hi thawmpui veng biak in chuan in he motor rawn din na balu phur motor din na opposite te hi state bank a nia hei thawmpui veng khawlai tak a lun lai tak a ni. Saw lam saw Loki eh Loki kan tih thin zawng ang Vengpui road kha a ni chuan hnasaw Rinpui te in Milh Bik suh Rinpui kan tih hei hi kan tlan piahah chiah hi a ni chuan Sikha rava tha ve hei a umm. chuan eh an ka luh lul ve eh kawngpui bula awm thang an ni deuh a phaivai bawng ang deuh an ni phairam atlan te khawn bawng hian min kian tha duh lo a kawng hi heng ho hi balu phur-- Balu phur vek a ni tih hian lang kaih balu hi an rawn la a an rawn trip chho a motor eng emaw zat ni khatah hian eng emaw zat hi an rawn phur chho thin la an phur chho thin a ni aizawl lamah kawng laka kan tawh ringawt leh kan tawh loh pawh a tam khawp mai Aizawl Thawngpui Veng community hall a ni. Puiveng community hall a nia la hi brc government school kan tih ni bawk tah hian hre saw police outpost . Police station at post tih hei hi a chhakah a chhakah khian tlan chhoh deuh a ngai a chuan helai hi vetri veti quarter a ni. Hepawh balu phur bawk a ni chuan kan vei lampang hi baptist english sikul ka hei hi baptist english sikul.

a thlang chiah ah hian hei hi primary sikul government primary sikul a ni ve thung a a inhnaih khawp mai chuan tihian la lian mawi paw chu tual len na borai an thleng a hei a tawn tir ah tuikhuah te a lo awm a tihian. Heng vel hi nia Borai hi chu ah Zawlnuam hi chu a vai ram a phai ram an tih kal kal ngai lo ten an sawi fo na chhan chu tichuan hei Borai khawchhung kan lut a. Helai hi lun lai tak a ni umm tunah hi Borei chuan khua lamah khuan field field veng panna a awm a khuh leh luan te hmangaih chu tunah chuan motor a kal tlang theilo tah khuan two wheeler lo chu-- Heti hian Borei khawchhung kawngpui dung pangngai kan zawh a, Borei pawh in tha deuh deuh lo ding nasa tawh a ni. Tawn tawn hian concrete building ding khep khup tawh a ni. Hei engte. Kan khaw kawt. thler phei a nih chu hei hi chuan hei hi bawrei lui lei a nia. Chuan khi lama chho lo khian kan in lam pang chu hei lampang hi a ni ta a ni. Eng kan peng phei dawn a.

Chuan hei hi eng nge hei hian tih ka hre lo a sport centre an tih nge tennis court hmun kha ni thin a ni chuan khian an thleng chho chu a ni mai umm tlai motor kan dang a. bek leh lawk nge umm khan hei kan in a nia hemi chhakah hian ka sawi tawh ang khan in kan sa a hei pangpar velin huan hi kan hung a. hei hi basketball court a nia tin volleyball pawh eng mahse volleyball khel ta tana hian chung khi a hniam deuh hlek a hei hei khi a nia hei kan khawm thlanga awm a nia enga enga tan nge hi ah enge hming an tih ber futsal futsal ground . kan ti bawk a ah chi tin chi tang a khelh thei ni dawn chu'ah basketball an rin bawk a chuan hei hi kan in kha ni a kan chhungkaw kim a kan chenna ka rawn tih tawh kha chuan an compound hi zau khawp a hawk ku lai. ihh motor dahna mawng chulai chhiar kung a bul atang khuan hetah hian hian a awm chho a hetah tuna kan in sakna hmawr ah khian fit ruk a la chuang bawk a ni fit ruk kan dah awl a ram te chu tunah a dinhmun a ni.